my people i throway salute for all of my viewers where they watch me so i want me una still cash am for where una for they watch me from so my name na anthony your regular presenter for first aid immigrant solution so i still remain the anchor man so till when any other person go still come still join me come still dey present for this channel for now na me the anchor man wey still dey come dey throway information for this place so wetin make me come for this morning be say make i come see come explain how you fit take book an appointment to renew your permit of stay for italy so if you know say you get any permit of stay the reason of your permit of stay na im Italo dey call motivi. So, wey dem take give you di permit to stay. So, if you get motivo di lavoro which is working permit to stay, you fit go post office go collect kit or big envelope wey you go fit still fill and post am back for post office or collect thirty euro wey dem go take post am back for you and at the end of the day they'll secure this appointment for Questora all you need to do now to collect go the day of your appointment carry all the document we don put for inside the envelope go present am for Questora but this one wey i wan tell you so na be one way that they call online no so booking appointment using Cooper project. So this Cooper project, so now those people wey know say e dey dey get political asylum document or dem dey ask for international protection which dem call uh, asylum seekers or you you get uh, you wan apply for uh, the motivo the familia which is family motive if you get any of dey any of this sector you fit still book your appointment using Cooper project so no be all questora don already get this Cooper project dey function for their questora make make sure say you first go go check whether the questora wey you know say e dey you you get resident or you get

for long so we dey habilitados that means say we we are also connected to this Cooper project so you fit use Bologna take book an appointment if you wan renew your permit to stay if you dey camp if you know say you still dey uh, get pe uh, any family uh, group wey know say like your mama or the person get Italian passport the, you fit apply for this Carter sojourner for European citizen oh, that one na Carter cho. So those people oh na paper five years na dem dey give them. So that paper five years because of say the money wey dem dey pay na only sixteen euro so dem no dey pay for electronics na make dem dey give them paper. So na Questora there na dem for dey do everything. So you fit book appointment direct to Questora without passing through

but you have to go direct online wey I wan talk so wey be Cooper project. So to book this appointment for this Cooper project na im be the easiest thing wey I don see say Italo don do wey dey work well well and it's cheap and it's free. All you need to do na to get computer wey dey connected to internet. Once you get those one, you are good to go. So na im be the thing wey this Cooper project dey do. So this Cooper project go still enable you to see secure appointment and after e don secure this appointment on the day of her appointment e go still tell you the the list of document wey you still present on that day so if you bring all those things you fit still renew everything wey you don wey you bring dem fit use am take renew your document for you so na this Cooper project dey do because a lot of people dey spend money dey give lawyer make dem help dem book appointment for police station or make dem help dem book appointment. Some of dem still dey give money to their fellow brothers and sisters sey make dem help dem book appointment and these things you fit do am after you don watch this video to the end. Make sure sey you watch this video to the end because I go still drop the description of how you go fit take do am using computer at the end of this video so that e go make the whole thing take work together so if you don do all those things though after you don register and everything they'll send your first though after you don register eh, for this cooper project website www.cooper-project.it if you register with them enter your surname your first name and your email then what you need to do is to check and accept everything wey dem talk, you click on registrati. After you don click on that registrati, e go send one link wey e say activation link. Once you click on that activation link, e go send username and password to your email direct. And that username for and password wey e go send to your email, e valid for two months. After two months, you fit re-register again using the same email address and everything so that If two months don come sey your appointment don elapse, you fit still use the same email again. Na im be the essence of this video so that you know sey this Kupa project na company wey open this website to book this appointment. They embedded this appointment for their website and they make am secure. Each numbers wey you dey generate for the username and password dey generate no be the same, e dey different. So anything wey you dey do for that website dey secure well well, make una no fear say e no secure. So anything wey you send, wey you fill, e dey go police station. So the day of your appointment, if you present that paper wey you print that day wey after you don get your appointment date, you are good to go so they'll answer your thumbprint you do everything where they want need to do so from there you feel renew your document without you know pass through taking of kit or send off all those kit and all those or go give money to lawyer or go give money to one boy or one girl will go help you do one so those things you feel do one by yourself the procedure you watch am now so let's go to my computer now let's watch how the thing take dey play for my computer so uh, once you don watch this video finish more and not forget more and subscribe more and let's go to the computer now okay Hey, my brothers and sisters say hey, and here na be my computer where i fit tell una say i come so if you go to your google you click on cooper project for search engine which is google search engine here so the first link wey you know say you see na be this one so if you click on this link e go take you enter this cooper project website simply your life so na here be the place wey you know say dem for the book appointment this cooper project so na dem be the people wey dey help you dey book this appointment from

platform to book an appointment on your site. So automatically they generate code and help you to secure your appointment in this police station. So to go this uh, how you fit take book am na we wan do so wetin you do be say you carry this your mouse pointer so to this registration Den you enter dis user name and password. You understand? So, if you enter dis user name and password, so for your surname, sorry, and your name, if you enter your surname and your name for there, you make sure say you put your email. After you don put your email, you understand? So, like dis,

a message to di dis website wey dem know sey you take open dis information. So, dis website so wey dem take send information go so, so you will now go to di your email. Dis email wey you take register yourself. You don ready sey

we don first go visit am just now so now now we dey go login now so click on login so all you need to do you enter this your username so that password we are going back now to copy the password that was being wey dem send to us for our email. So now we want go so. So this the password is this. So we are going to copy the password so that we can use the passwords for the other side. So Yeah. Ehen, so you come say paste. So here be the password now. After we don enter the username now and the password, you click on Achedi. So once you just click on Achedi now, e go take you enter inside the Cooper project. So now here be the place where you know say As e still dey load now wey you for fit book appointment as you see sey e don take us enter inside de place now. Once you come down, you go you go where dem say prenotazione, nuova prenotazione. So na here be de place wey you for fit book appointment. So click on nuova prenotazione. So e go bring wetin you know sey you go fill come out, e go bring am to us. So here now All you need to do because of sey we dey use am for teaching purpose. So, which category be de things if na de sector of judiciary, police station. So, we are going to police station, we select police at de start oh. So, which other things where you for de commune of residence where you know sey you dey resident or you get your hospitalita or hospitality, so where you dey stay, you put am for there. If we dey stay for instance now Bologna, as you dey type the first four initials, e go just pop out. So you just select the one you want, den you go type di di type of pronunciation. So, if na concerning asilo politico or carta sojourner carta show. So, for dose pipu wey know sey e dey ask for political asylum becos of sey a lot of pipu don already tell me sey some of our brodas an sistas or lawyers, de still dey use dia head sey to book an appointment go sey make de go bring money. make dem take book appointment for dem and which dem know say dem fit do these things by themselves. Na make me dey take my time so take dey jejelize each step by step in order for my pipu make dem fit take understand. So if you know say you dey ask for political asylum or you dey renew your titolo di viajo which is your passport or you still dey renew your asylum itself, you fit use any of these um take book appointment or if you know sey you still get any family wey you know sey e get passport, whether na your your mama oh, your wife oh, dem get passport, di husband or di wife no get or di mama no get. So you fit apply for Carta Sojourner for Comunità Europea. So those one na im dem dey call this Carter show. If you click on this one now na because that one na only paper sojourner dem go give dem but na five years. So that one you fit use am take travel if you get any member of European Union wey dey travel with you take go UK or any other non. European Union or no Schengen area. So after you don select the, the type of prenotazione or the booking where you wan go, then you select the questora where you know say you wan handle that particular case which is the appointment so like this one now the first one wey come out now na na the people wey dey in charge of immigrants na be this one so once you just select this one now you are good to go. So the prenotazione now, the date we know say e dey free, e dey always dey alight. So for instance now, if I wan book this one now, the day wey you know say e dey free, e dey always dey alight. So like this one now na, na how this one wey this one two three now na it dey free. Like all this one now na wey dey blur now or wey wey dey inactive. Those one now dey already book am. So if I wan book for instance now the fifteen, I will just say fifteen. So once you don do that one, the time wey you know say you wan book say ten o'clock. So ten o'clock you fit still select the minutes if you want but if you no want them say ten twenty twenty three so if you wan write any short note in regard to wetin you wan renew so you fit do that you write am here but if you no wan write you fit leave am then you accept this checkbox then you click on adjourn adjourn gprenotation So once you don click on this aggiungi prenotazioni, so you are good to go. So make sure say as you dey do this one so, this site dey case sensitive. Wetin that one mean be say if you wan enter the username and password, make sure say if na capital letter, write am as capital letter. If na small letter, write am small letter. After you don do all this one wey I don talk so, you click on dis Agenti Prenotazione, you don already book appointment be dat. For further information for wetin you know sey you go carry along with you, you fit still see am after you don book appointment. Dey will send a message to your email box or you fit still print am out dis de de appointment and you carry along with you de day wey you get appointment. So dis place so where we dey so, e dey E dey very case sensitive sey anytime wey you know sey you dey log in for your Kupa project, you make sure sey you use the right user name and password. So if you no use the right user name and password, the thing dey always dey get as e be. So e no go work. You understand? So you fit use through um post office take renew your paper but you fit still use through this place take renew your paper if you book appointment from here so if you use through post office for those people wey get normal permit or stay or working permit or stay they need to use through post office but for those people wey get asylum you fit still use through post office or through this place now say make i tell you so so if you know or say this video you find out they useful you see and so this place so will be small letter i now if i put capital letter i e no go work you understand the reason why e no work be say i no use the right word you understand so e no work you see am say e no work now na im make my i tell you just now say e dey case sensitive. So make sure sey you use de right word and wen you click on Achedi so e go work at dat point in time. So dis video if you know sey you find am dey useful no forget to click on like and no forget to subscribe to First Aid Immigrant Solution so dat more video are still coming so dat anytime wey I still drop any other video you go still be de first person wey go see First CC the alert for anything wey take dey watch me. So una no forget, I still remain Anthony, una bye bye.